Ji bernameya mîvan û mijara dengê Amerîka ev dem û hemî demên wa baş e. Ez îro bi mîvanên xwe re ronî didim ser pêwendiyên Kurdên Sûriyê û Rûsya.

Mîxaîl Bogdanov re li dar xist û tê de behsa pêşketinên dawî yên Sûriyê û rola Kurdên Sûriyê di Sûriya Pêşerojê de kir. Rûsya ku ji destpêka şerê Sûriyê de piştgiriya hikûmeta Sûriyê dike û plan dike ku tevahiya Sûriyê dîsa vegerîne bin destê rejîma Beşar Esed, dikare ji Kurdên Sûriyê re çi bike û Kurd ta kîjan astê dikarin baweriyê bi Rûsyan bînin û li gor daxwazên wan tevbigerin. Ji bo ronîkirina vê mijarê ez niha bi xêrhatina du mîvanan dikim. Doktor Ridwan Badînî mamosteyê zanîngehê û birêz Kamîran Haco berpirsê pêwendiyên derve yên Enekesê ku her du jî ji Hewlêra paytexta Herêma Kurdistana Iraqê bi me re ne. Hûn her du jî bi xêr hatin bernameya Mîvan û Mijar. Mamoste Kamîran herhal ev ne cara yekem e hûn bi rûsan re kom dibin. Di vê kombûna we ya dawî de çi tiştên nû hebû we çi ji wan bihîst?

Çi tiştekî nû hebe em bi hev re got û bêj bikin. Di vê serdana me yê dawî de çend mijar hebûn bi rastî. Ji wana ew belavoka Astana derketibû tê de helwesteke negatîf bi nisbet pirsa kurdî hebû. Me xwest em fêm bikin ev di kîjan çarçevê de wilo hatiye. Her wiha di ser tifaqa Tirkî-Emerîkî got çêbûyî û herêma aram, Hinek pirs serê me de hewl me xwestin fêm bikin helwesta Rûsya tê de çi ye. Di ser Komîta Destûrê jî em rawestan ka gihaya ku derê biçûme wilo sekiniya û li ser pirsa şerê ku tê kirin li Sûriya û ku medenî jî tê de weke hergav bêşa giran medenî deynin em ser wê jî rawestan ku mirov karibe xwe dûrî Tahda Gul me tenya tê kirin. Bi giştî ev bûn mijarên ku me behs kirin. Doktor Ridwan em hinekî berfirehtir li teberî çend rojan gotareke dirêj jî li derbarê rûsan û pêwendiyan wan yanî bi welatên rojava bi giştî lê bi taybetî Rûsya jî derbarê pirsgirêka kurdî de te nivîsandibû. Yanî rûs bi çi li gor xwendina te Çawa li Kurdên Sûriyê temaşe dikin? Dembaş ji te û mêvanê te û bîner û temaşevanê were. Kak Saleh, me li ser peywendiyê Kurda û Rûsa dema nêzîk min nenivîsandî. Berî teqrîben bîst sal a min meqalek nivîsandibû Kurd di jeopolîtîka Rûsa de. Mebesta min ji bo na ez hinekî wek dibêjin rom bikim. Diyar e te taze bela kiribû. Awa dawî min nivîsandibû bi awakî giştî Kurd li ber deriyê Ewropa ne. Belê. Ew ew ew bi Rûsiyê min neşer kiribû xebera te ye. Min e, ba- maqalek mezin di vê havînê de me amade kiribû min da Rûsa lê neşer nekirin. Maqale gelek mezin di nav xebata xwe yê wek di post doktorak me li gel mehedek gelek bi nav û deng li Rûsya min kir. Bahanê babetek gelek bi êş û azar, babetek ke pêwîstiya wê heyî bi ne tenê bi axaftinê li ser ragihandinê, pêwîstiya wê heyî bi wek dê ji danistandinek ew kesê peywendîdar go go derzajê bistînin, go lê binerin bi awakî nêzîk û bizanibin me çi hebû, çi heyî û çi mumkin e bibe bi Rûsya rû bi xeyrî Rûsya lê bi taybetî wek mijara te li ser Rûsya ye ez behsa li ser Rûsya dikim. Rûsya dê li.